Hello everybody, welcome to Naija Daughter TV. Na who dey zuzu, na who dey meze meze bubu, eh? Na who, na who dey there? Welcome to Naija Daughter TV. If today na your first time of coming across my YouTube channel, do well to subscribe if you like wetin I dey do so that anytime I upload that particular thing wey make you subscribe to me, you go pick craze and watch. Okay, first of all, fefeli love with wetin I dey do. Let's go to our sister Dinah Ekweme. I still made this video yesterday, but the quality was dull. That is why I need to delete and redo am to my beautiful, sup- in fact, beautiful supporter people, beautiful people, beautiful my supporter, my beautiful supporters. Yeah, so our sister, she talk also, she talk about um, she talk about uh Germany, America, Canada, this, make people try to buy food stuff than I wan chook my mouth inside that particular uh, point when our sister talk about say may we try buy food down. Uh, things whether na eh, it won't happen in my mouth though for here. It will happen for the world. Uh, now na America for America bank now I don't you know eh, And eh wetin she still talk again, she talk a lot. For me my beautiful sister, na our country, our continent, Africa na you go talk to. All those bank when e collapse for eh for America so, those bank, government dem go get solution for it. Before you dey start anything, government dey approve am. Then anything happen, na government go carry am. that one na for that one okay for that bank aspect just for america as far as say na america all those western world country na the thing for happen just comot your mind say things go be done okay they go do things well and secondly when you talk about make people start to dey buy food down then i write am in the comment section and say ah what of somebody like me because i no fit tell you say i get the money what of somebody like me wey no get the money how you come expect me na how me go take survive when the time of that crisis start Then na there I wan try to chook my mouth inside. You know, time of COVID, a lot of people broke down. A lot of people, in fact, the panic even killed a lot of people. The COVID itself, na, na small. You know, see the panic, it buy a lot of people. It take a lot of people life. Why I talk and say uh, the panic, it take a lot of people life. Is let me I use myself as example. Thank God I not get health uh, problem. I wish I get health issue. As uh, people called me, Hoo! Food no dey eh eh eh supermarket again to buy o, food no dey supermarket again to oh and that month we never do any shopping down, we never buy anything. You know say as dem tell me, as me pass this side na so my oga pass the other side, we dey find food for each each supermarket and na so rain. My people, the panic when you go dey watch television, you go dey see tissue. Sometimes I come dey imagine, I say why una dey drag tissue? Ah human being eh, why una dey drag tissue? Una no drag food? You no fit use water take wash your bon bon if na something like that? People was dragging tissue, tissue, if you watch television let me know in the comment section, all those western world, all those America, um where again, when we dey watch them for telly, dem dey drag tissue. My people, why I wan tell my sister Dinah Ekwueme say this abroad, dem organize their thing, dem don plan wait anything come Dem go fit fix am, dem go fit handle am. Dem don, all those things wey e dey come so, all those things wey e dey ground, dem don plan, wait am for donkey years. Na all those things my country, my continent never know, never get. Na im make us still be third world country. We are still learning, we are still developing. You see that part wey you talk say uh, something go happen, this and this, China and America, they go start, bru bru bru bru bru, this, a lot. Something, some things when you talk, now make me say you good for this your feed. Some things when you talk is 100% true. Talk about money. Now, you know, to, you know, see money for streets now. What do you go see now? For my own country, where I did now, France, now check. Check. And before this thing starts, they don't start today. The thing don't they sense they come since ah two thousand and what i don forget when ah, ah, asylum asylum seeker dem stop to dey pay dem then their money na with card we come dey think make you dey know say those things wey dey come so all those western world dem don plan put dem don arrange their self whether na god forbid that kind thing no ever happen war i no wan pronounce am finish na im happen dem prepare wait for am dem don ready prepare in case something like that burst how dey go fit take manoeuvre you dey hear me sis I dey make this video particular for my sister Dinah Ikwemi okay when the time of um asylum that is people wey dey come seek asylum we just see say dem start to dey give dem card we no know say na all those things dem dey try to no be last year no be two years o e don tey o no be three years don tey wey dem just stop to dey pay dem normal before dem go open account for dem government go dey pay dem in Then we come see say dem stop. Dem say the account dey work o but you no fit withdraw money. The card go use am buy things for the country. You no fit withdraw, you no fit see the euro for hand. Card na im dem come dey give dem. Then this year now wey crisis full ground, government na check e come dey sign give people. Workers wey e dey work, when dem dey do riot, you make sure about France now, Paris na so so, no, dem dey do riot, make I clear that part for you, France dey do riot say money wey dey add to their salary, government no wan give dem money, dem no wan add money, wetin government dey do, check, government dey give each each family, depend of your salary, dem go give you check, after you receive your salary, dem go give you check,

You dey see am? Check, dem issue check for dia citizen to take dey buy tins, for dia pipu to take dey buy tins. Why I tell you sey those tins wey you talk, e no fit ever happen again. If e even wan happen, e go hard. Di time of Covid wey I dey try to talk, wen food dry for supermarket, omo! You need to hail, you need to see. um If na my country, Nigeria, I no believe sey by now, dem go still fit stand. Everybody Some pipo panic, dem kpai there go, no be even di covid. Some pipo panic, fever, automatic fever hold dem, dem test dem say na covid, dem kpai. Di next day, food dey supermarket. My sister Dinah, you dey try to understand where I dey go. Di next day, food dey France supermarket. Automatic organise e start. Depend of di family wey you get, every day you get right to get like African pipu wey dey eat rice, if na be four member for di house, you get right to buy like four, one one one per one person, one per one person, tomorrow fit still come so dat make everybody, make one person nor just consume di food all di name of sey I want to save food for house. You understand wetin I try to talk, I pray make you watch dis my video, I go tag you. dem start to dey control their food automatic dem release some document online those western world things just comot your for me just comot your mind whether you are their citizen whether you no be their citizen as far you dey their country dem go provide for you if you no get their document maybe you be person wey no dey receive money association dey there

Just comot mind sey um make dem dey, if you even buy food down, how many years food wey you go buy down? French pipu, de don dey prepare dis crisis wey happen, wey dey happen now, how many years now? I dey tell you, no be last year, no be last year, no be last year. Imagine you be the type wey dey buy food since five years ago, how the food go don be now? Na we, make we just, make we just dey pray to God. Make we dey pray to God and make we no reach our continent, Africa. Leave all those western world, dem don already organize their self down. If food no even dey, dem know how dem go take manoeuvre, do everything, food go come out. Dem know how dem go take protect, provide for their citizen. Na we the Africa, na we dey suffer am. And I pray make our country, our continent organize like that. Na that one I wan try tell you my beautiful sister, I no fit write am. The time of covid make me fear this country as food take come out I was shock supermarket when you go no food nothing to buy the next day they provide food and if you wan go buy that food as this my Cartier this my area you no get right wey you take go another area supermarket wey dey close to you if police see you they will control you they go you know look your distance And if you get dog, you go fit carry your dog come outside around your house and e still get how many mile when you go go reach. If you get children, live abroad. My beautiful sister Dinah, I love those your content. They bring and come outside. Just leave those abroad people. May we face our continent, Africa. If our Africa develop rich like this, organized like this, I don't believe say many of us when we did this abroad go there. Nothing like home.

Every year, every minute, you dey see as dem take dey attack Israel, but they are still surviving. Why? Na organization, na dem organize that country. Oga, that country dey organize. Imagine as dem take dey attack Israel, na so dem take dey attack Nigeria. We for don finish now. Na there you for know the country wey e don dey organize. Dem still dey survive, dem still dey eat.

i hope una don hear am uh-huh, as she talk for me i know say wetin she dey talk na lie no be lie every na everywhere also but just know my beautiful sister say the world all those america i think they get engine wey they take dey print money i think they get machine wey they take dey grind the money if e too hard they go print money forget all those things If e too hard, dem go print money. Why dem no print money full everywhere? Na because of say if you get money, me I get money, who go come do work? Who go come do anything? Who go come take care of our old um papa, our old mama? Who go come dey work? Who go gree fund? That is why government dey no control. If dem see say the thing don too hard, dem go grant the money, dem go print the money full everywhere. Eh, except dem no wan just print the money, dem want make everybody kpai kpai, maybe as God wan take call us home, na im we dey so. Enter, na re-enter na im we dey so. For me, I no dey panic and I no fit say Wetin you talk na lie but I just let you the purpose of me doing this video any part of the Europe abroad when you know say you dey depend of the abroad they are well organized they are well organized that America wey you dey even dey talk so the time of covid a lot of people go still testify say ah, government not just leave them like that government provide for them those western world just forget about them they in fact that bank wey you can't just now government dey involved they go pay them back okay my sister E no be our Africa, our continent or our Nigeria. My people na this one I just try to tell our people so that make some people wey no get that mind make dem still you know you know manage that part make dem no just broke down say oh my sister don talk oh uh, wait our sister Dinah Ikwe make say the world is coming make we start to dey buy food oh that food aspect I find the video I no fit pick her no fit dey fine you fit go her house go watch her one hour video okay na this one get to talk till i meet una in my next video do well to join this beautiful family if you like wetin i dey do okay if you like wetin i dey do eh, subscribe if you never see wetin make you so wetin go make you subscribe no worry see the eye me see the eye me then when you come subscribe you know say one day once you subscribe